פרשת יציאת מצרים, וואס מען ווייסט אז די גאנצע תכלית מאן תספר ועוד מבינך ובן בינך, את אשר סללתי במצרים, די גאנצע תכלית וואס די רמבן זאגט אין סוף פרשה אויך, וואס זאגט די רמבן אין סוף פרשה? אז די גאנצע תכלית פון סיפור יציאת מצרים וואס איז? א לשון די בית אהרן האט געהייסן די צוויי שורות אין געלאט זאלן חזר'ן יעדן טאג די צוויי שורות, די בית אהרן, אז וואס זאגט די רמבן? אז די עיקר תכלית איז וכי אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דבורייני מקרייני כולם ניסים עיין בהם טבעי מנהגו של עולם אין לו חלק אין תורת משה ביז ער גלייבט נישט יעדע זאך איז השגחה פרטית איז אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. אשרי המחול וראיני מקריני. קענסט אריין אז א חסידישער מיט א גארטל און א חסידישער אפיקורס ווער ס'גלייבט נישט אז יעדע זאך איז השגחה פרטית ער מיינט דער האט מיר געמאכט מיט דער האט יענעם געמאכט מיט אהין געמאכט מיט אהער געמאכט ער גלייבט נישט אז אלץ זינג השגחה פרטית. דאס איז וואס די מלבים זאגט ווי ס'הייסט עניו מתורותי', וואס איז א תורה? אז עניו מתורותי' מיינט מען די סיפורים וואס שטייט אין תורה, און די סיפורי נפלאות און סיפורי יציאת מצרים, פארוואס די גאנצע תכלית ווייל וישימי באלקים כסלם די גאנצע תכלית איז זאגט דער מצידות דארטן וישימי באלקים כסלם על ידי סיפורי הנפלאות ער דערציילן פון נפלאות יציאת מצרים ועדות פארדינען און ישימי בטחונם בהשם שטענדיג בוטח זיין און אייבערשטן עס וויסן צו נאר די אייבערשטער און אזוי איז צו בוטח זיין נאר אין אייבערשטן. און דער בטחון אינעם אייבערשטן וואס ברענגט די ניסים, ס'איז געווען, דער עולם ווייסט דאך אז די בית יוסף האט געהאט א מלאך וואס האט געלערנט מיט אים, יא, די בית יוסף האט געהאט א מלאך וואס האט געלערנט מיט אים, היט אויף די וואך א מורא'דיגע זאך, ווי דער מלאך האט אים, איז דאך דא פון אים א ספר, מגיד מגד משרים, איז יעדע זאך איז דא ווי אזוי דער מלאך האט אים געזאגט בלשון ארמי. איז דא אין פרשת בוא ווי ס'איז געזאגט געווארן זעהט אויס ווי דעמאלטס איז געווען די זעלבע זאך ווי די יאר ווייל שטייט דארטן אור ליום שבת ו' שבט ווען די מלאך האט געגרייט צו אים אור ליום שבת ו' שבט רבותי זעליי קאפ האט אים געזאגט א מורא'דיגע ווארט וואס הייסט עס אמונה בטחון די וואך די וואך האט דער רבונו של עולם געזאגט והוי אדום לכם להויס על הבתים די עולם געדענקט דעם פסוק והוי אדום לכם להויס על הבתים וראיתי את אדום ופסחתי עליכם די מלאך האט אים געפרעגט דריי קשיות די ערשטע קשיא. די רבוש ע דארף א הויז? די רבוש ע דארף א הויז ווי עס וואוינט א איד? וואס איז פשט אין דעם לייגן א לבוד? די צווייטע קשיא א דם איז סימן מוות וויאזוי מאכסטו פון דם סימן חיים? מאכסט פון דאס איז סימן חיים? און די דריטע קשיא פרעגט דער רשי זאג והוי אדם לוחם לעוז א דרשת חזל וואס טייטש לוחם לעוז? זאגן חזל לוחם לעוז ולא לחיים לעוז אז די דם האט מען געדארפט לייגן אינעווענדיג נישט אינדרויסן על המשקה אל תמזיז איז געווען אינעווענדיג נישט אינדרויסן לוחם לעוז ולא זאגט ער אויב ס'איז א סימן וועגן פון סך תערובות דארף זיין פון אינדרויסן נישט פון אינעווענדיג. פארשטאנען די דריי קשיות, איין קשיא דער רבונו של עולם דארף נישט קיין סימן, די צווייטע קשיא אז דם איז א סימן מוות וויאזוי ווערט עס א סימן חיים, און די דריטע קשיא אויב אויב עס איז א סימן און פארוואס איז עס געווען פון אינעווענדיג עס דארף זיין פון אינדרויסן צו עס געדארפט זיין די סימן. אבל רזא דמילסא זאגט א מסור הדבר, די בויער קודשא בריך ע זאגט אז דער רבונו של עולם האט געוואלט איין זאך, וואס האט די אייבערשטער געוואלט? די עיר חצים ב, מען זאל בוטח זיין אין אים, מען זאל בוטח זיין אין אים, וואס הייסט בטחון? ער זיצט אזוי, יא איך האב בטחון, ניין, נעם דעם דם וואס דאס איז א סימן מוות, און דם איז א סימן מוות, און לייג עס אריין אינעווייניג, נישט אינדרויסן, אינעווייניג, ווייל דו זאלסט עס זען, דו זען סימן מוות? צו מיר, ניין איך זאג כ'האב נישט מורא ווייל איך בין בטוח אין אייבערשטן, דער זכות דער בטחון דאס וועט פסח'ט עליכם דאס וועט ראטעווען אייך, זאג דאס הייסט בטחון אז מיט דעם נאכאמאל מיר נעמען דייקא דאן וואס דאס איז א סימן מוות און דאס זאל מען לייגן וויל מען לייגן נישט אינדרויסן דער אייבערשטער דארף נישט קיין הויז אינעווענדיג ווייל דאס איז זען א סימן מוות און איך זאג כ'האב נישט מורא גיב א קוק איך האב נישט מורא די דאקטוירים האבן געזאגט אזוי כ'האב נישט מורא כ'בין בטוח אין אייבערשטן. און דאס וואויס איז אדם דעם בטחון וואס אכ פ עליכם אויב דאס וועט מעגליך זיין איז דען זיין לשון די לשון פון די מלאך פון הימל אזוי זאגט דער ר ת אויף אראמיש וואס באדייט שוין גאר אבל ר' זיע די מילות האט ער געזאגט סוד הדבר דער בורא הקדוש ברוך הוא דער איך רצון בעי ס רבונו של עולם וויל איין זאך אז מ'זאל אין איין בוטח זיין שטענדיג. וישבין א איד דמעה על פסחו מלגב זאל לייגן דעם דם סימן מוות על פסח אויפן פסח פון אינעווענדיג נישט פון אינדרויסן ווייל מען דארף נישט קיין אינדרויסן אז סימן דו זאלסט קוקן אויפן סימן מוות און וואס זאלסטו זאגן ואינו דכתיב הוי אדם לחם לו איז אי במקום דהוה לי למתחל אנשטאט וואס דו דארפסט מורא האבן במחזיון דמעה על פסחו עס איז דאך א סימן מוות אדרבה איר חצים במראיון איך האף בטחון אינעם אייבערשטן דער פוקד למעבדך האט זיך געהייסן לייגן דעם דם למעבד איז שוין וואס און דאס זאל זיין א הצלה

אלע שדכנים זאגן אזוי, איך האב נישט מורא, אלע בענק זאגן אז איך האב נישט מורא, איך בין בטוח אין אייבערשטן. די דומא דאי' סימנא דמוסי אי לכהן סימנא דרחיה, די דאמאלס א סימן מוות, דאס איז דאן פאר אייך א סימן דחיה, פארוואס ברחיצה דמאימרא דמאורייחן, וועגן די בטחון, וכן כך מאיסור סדום וסחטו עליכם ואתו שלום, און מסיים דעם דאס ואתו שלום. בטחון אין אייבערשטן, ס'איז דא א. דאס איז גאנצע תכלית פון יציאת מצרים, וואס ער לערנט די ראשונים די וואך, פייער! ס'איז דא א ווארט, די מציבות, די מציבות דא זאגט דא א פסוק אין תהילים ד', ושלום יחדיו אשכב ואישן, כי אתה השם לבדד לביתך תשובייני. זאגט די מציבות, אז א מענטש לייגט זיך, ער קען נישט אנטשלאפן מער. פארוואס קען נישט האט שלאפן ווען? ווייל ער דייגערט אדער די לאך אין באנק, אדער פון דעם באס האט ער מורא, אדער וישיר ווייל די שדכנים קלינגען נישט, נו אדער ער ווארט אויף א ישיעה, אדער ווארט ער אויף א רפואה, ער קען נישט שלאפן ווען? זאג דוד המ. ער ליגט אין בעט און ער ווערט נישט אנטשלאפן. זאג דוד המלך אין תהלים, בשלום יחדיו אשכבו ווען איך לייג זיך ואישן און איך ווער גלייך אנטשלאפן, פארוואס כי אתה ה' לבדד לבטח נישט ווען איך בין פארזיכערט אין דיר. איז ער מצידס, זאג פשוט פשט, בשלום יחדיו אשכב, ווען איך לייג זיך ווי איש אומר איך גלייך אן שלאפן, ווייל איך בין בטוח אין דיך און איך האב נישט קיין דאגות. דא האט זיך עפעס מוסיף געווען אויף די מצידס, עד כאן דברי המצידס. דא האט זיך עפעס מוסיף געווען, דאס איז די טייטש אין רמב ם און שלחן ערוך, אלע ווייסן אז שטייט חייב אדם לספר בצדיקים ולפלאות יציאת מצרים ליל שימורים, ביז מ'האט אויף צו דערציילן יציאת מצרים עד שתחטפני שינו, איך האב עס טייטשן ביז עס איז שוין קיין אן שלאף מער. ווייל אזוי וועסטו נישט אנטשלאפן, עד שתחתמם איש עיניו ביז וועסט קענען אנטשלאפן ווערן ארעם און ארעם. דער בטחון אין אייבערשטן, בעיר החיצי, וויאזוי זאגט דער, וויאזוי האט דער מגיד געזאגט פארן בית יוסף, די זכות פון דעם בטחון, די זכות אין דעם בטחון. וואס איז א זכות אין בטחון? איר ווייסט, תוספות זאגט יענע וואך, די אזקנים בעלי תוספות, א שיעור תוספות, אין פרשת וירא, דארט געדענקט די פסוק וימיסי הצפרדעים מן הבתים, נו, מן החצרות ומן השדות. את השירה וואס תוס' זאגט. דאס איז קיינער ביי די תוס'. אבל עושם שבתנירים לא מתים, פארוואס זענען זיי נישט געשטארבן? הא? אבל אויב זאלסטו פלאנירן אויב ווייסטו פארוואס, לפי שבטחי בקדוש ברוך הוא ונכנסי בתנור חם בציווי ה', ווייל זיי האבן בוטח געווען אין אייבערשטן, זיי זענען אריינגעגאנגען אין תנור חם, זיי האבן נישט מורא, ווי האסט נישט מורא? פייער, יא בוכים, האט נישט מורא, בציווי ה' האבן בוטח, דערפאר זענען זיי נישט געשטארבן אפילו שפעטער, קען זיין זיי לעבן נאך ביז היינט, ווייס נישט. ביי יומי זה אויב זאלסטו פלאנירן אויב ווייסטו. יעצט דאס לשון תוספות, אבל עושים שבתנורים לא מזיד פארוואס לפי שבטחו בקדוש ברוך הוא ונכנס זה בתנור חם בצבי השם, נישט וואלט נישט בטח געווען ווען די חשבון באנק איז נישט געווען בסדר, אריינגיין אין א הייסן אויוון, נו איידער ווייסט זיך וואס מען רעדט דא. איר ווייסט די לימוד דא אין תוספות איז? די פשט אין דעם תוספות, תוספות דארף מען דאך לערנען מיט עמקות, טייטש אין דעם תוספות אפילו א צפרדע!

שבת חינוך דאס איז א מורא'דיגע רבינו בחיי זאגט אין עירוב בטחון א מורא'דיגע געדאנק וואס דאס איז דער דער דער וואס הייסט עס בטחון וואס הייסט עס בטחון וואס הייסט עס אמונה וואס הייסט אמונה ער זאגט אזוי דער רבינו בחיי הייבט דארטן אן מיט א שטיקל ס'איז אין עירוב בטחון זאגט די גמרא כי לכו אראגני כל היום אוי רגנא כל היום, ס'הייסט מ'גייט אויף קידוש השם כל היום, פרעגט דער מנח חי וואס איז כל היום? איינמאל שטארבט מען, מ'קען נישט שטארבן כל היום, איינמאל א טאג שטארבט מען, איז די ערשטע זאך זאגט רבינו חי ס'האט רבוש ע א ראשון, ער האט מורא'דיג, ראשונים כמלאכים, באלד קען מען זען די לשון, ווייל א ראשון דארף מען זען דעם לשון, יעדע האר ס'פייער פון א ראשון, ראשונים כמלאכים, די ערשטע זאך זאגט רבינו בחיי. כי כל פעם שהיא מחשב, א מענטש טראכט, יא, איך זיך פארברענען פארן אייבערשטן, איך העט פאר די דריי עבירות זיך אריינטאנצן אין פייער, איז ער מקיים דעמאלטס א מצוות עשה שכר עצום ונפלא. דערפאר הייסט עס כל היום, ווייל עס קען זיין אסאך מאל א טאג. און דער לשון פון רבינו חייא, כל שעה ושעה שהיא מחשב בדבר זה, וואס א מענטש טראכט אין זיך אז איך בין מוכן זיך ליפן צו קומען למסור פארן אייבערשטן, רבינו בחיי איז א לשון פון רבינו חייא, כל שעה ושעה שהיא מחשב בדבר זה יש לו שכר עצום, ולא זה אומר כל על כך אומר כל היום כי זה לעניין השכר והגמיל כאילו נהרג ארבע פעמים בכל יום כאילו ער גייט אפאר מאל אין טאג אויף קידוש השם יעצט הערט וואס ער זאגט אין דעם עניין וואס איז נוגע וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט אין גרמינא זאגט רבינו בחיי און מכלולי מסירת הנפש היא איינע פון די כללים פון מסירת נפש יאך דו אליה וואס איז מסירת נפש איינע פון כללים פון מסירת נפש שיחשב בדעתו כי כל מעשה השם יתברך לטובה, וואס די אייבערשטער מאכט מיט מיר דאס איז געווען לטובה, עס איז איינע פון די כללים מסירות נפש, וכמו שאמרו זל כל דעובדין מן שמיא לטב, וואס די אייבערשטער מאכט איז צו גוט אפילו דו זעסט נישט די גוט, ושיקבל כל הבא אליו מאהבה, זאל מקבל זיין וואס ס'קומט אויף אים מאהבה, און ער ושיט לב בטחונו בשמו יתברך בכל עת ובכל שעה, תולה זיין בטחון איר האט נישט דערהערט וואס ס'זאגט דא, ר' בן בחיי איז שפעטער מסביר, ס'איז דא א קאפיטל תהלים ק א, לדוד אליך ה' נפשי עשו, אין זוהר הקדוש שטייט אז נפשי עשו רעדט מען דא אויף מסירות נפש, אין תהלים מסירות נפש, נפשי עשו, וואס שטייט אז שפוטשק שפעטער זאגט ר' בן בחיי, אלוקיי בכה ובטחתי, מסירות נפש מיינט ווען א איד האט בטחון ווען ס'גייט אים שווער, נישט בטחון ווען ס'גייט אלץ א. העי רבותיך, ווען זי גייט אזוי מיטן פיטום אראפ, און ער זאגט איר בוטח אין אייבערשטן, וואס הייסט בוטח? זאג רבינו בחיי איך בין געווען געוויס אז דו ביסט די אייבערשטע טיף דאס איז די טובה און בוטח אין אים, זאג רבינו בחיי דאס הייסט דו רגני כל העם, דאס איז מסירות נפש, פונקט מסירות נפש, די זעלבע ווי אויך מסירות נפש, ער איז זיך מחזק מיט א שמייכל, ער זאגט מורא'דיגע לשון, מקלוי מסירות נפשי שיחשב את דעתו כקול מאת השם יתברך לטובה,